Ase amarieta anche Brian Mogere, naende bakondo Kanuru, ninche oria nasambirwe enyomba, naende nkaumisu sana bono bado nyagitari inde, amang'ana aya agachagete korwa magega last year, aba bangosete bakabeire abasani amate, tware gokonyana sana. Ebinto ebinge nabo bagonteithia buna omonyaritari ekero batwarire omochando, na abakonye. Bono egaika ng'a amang'ana amang'ana narenge okorwa magega, amang'ana y'emegondo, ebitina bi'emegondo, mare ebitina ngoteba bare ndamwamu ng'a naki naki inche nsomete ekenyoro buna abanto batosometi, Naki inche naki nakorete ngasoma, bono the latest eke giachete koreta emechando eye iga, ebachagete around omotienyi o ikomi, mwana obo akarwara, ase narenge gokora egasi akaretwa ororo bakamoreta ororo rende mokonye buna omonto nka, ngatema agashugurikerwa, lakini tachi gokora chidoses chiaye. Bakanteebia, Abana bande ngochandeka bare nka, ee, omwana oyio mbape nteme mbakwanere, baigoreru, ekero bachia gokonya abana bande. Bakaigoreru omwana oria atakworeti chidoses. Buna aretwe nka, akaba naende baada akorwara on and off, on and off, oirwe nyagitari, on and off. Bono nari batebete ng'a omwana oyo iga akobiririgwa, Ekero yaika ng'a ebinto mbire bare gotumeka mwane tware bare goshare korwa ase omochie oyo oito minto, ekero yaika naro omong'ina ominto agateba ebinto ebio chibe eme emegu konyora barosirie etichu, ebinto biria eservices ebinto bare konyora, amache korwa egesima akabeke akabe akaba bar. Nari bono banchabete ebitina, bagateba, Moka, nere nere okobiriria omwana obo, ng'a nere okobabirireria omwana rende. Lakini bado omwana oyio nkomoira barenge nyagetari, orwarigu, ocha, oire nyagetari, orwarigu, ocha. Aria egento keria atakeire gokorerwa korwa enyagetari yaito, pediatric consultation, nere atanya, omwana oyio konyora atanya gokorerwa, batakeire goakanera. bagateeba chingeso chiaborire. Bono bakaba bakonya komorua rinka bamoire kiriniki, mpaka naigwete mbamoirete level six, akaya aba admitted. Bono ekero nanyora bakang'ea gotishiera mokane, inche ginkare egasi ase ngokora, bakang'ea komotishiera, akong'akera esimi akorere agontebia abanto mbaria bakongosa ng'a ngonkora bare, ng'a ninche nababirireirie omwana, ng'a ngonkora bare. Nkamotebia genda oripoti polisi, akaenda polisi akaripoti. Lakini still ekaba omongwana oyio kakomonyora iga ase banto batari baumeranire goka enchera iga akomotebia aye lasima ngokore lasima ngokore yaani okore omwana one omwana oyio nachete agasira date 25 December ekero omwana oyio asira bono bagateba ng'a mokane lasima bamokore buna akonya komotisiera Nkamotebia genda obeke eripoti, akagenda akabeka eripoti riakoe. Action etaratekigwa akanyora abanto bagocha bagotara isiko botuko, baba bakoigwa abanto bagotacha, nkamotebia agakong'onterania emesumari ase chidirisha permanently ase chiarenge weak. Riria akong'onta, bado akanyora abanto rituko erimo abanto bagacha, Ekero abanto baacha, akaigwa abanto bagotacha isiko, bagokong'onta chidirisha na emerango, agakuura. Erio akuura abanto baria bagatama gochia emesindi. Akaba bono morembe toiyo, na inche bono nkaba timbwati morembe okobe ase narenge egasi noo namenyete. Nkaba bono na inche tindi konyara gokora gasi, okobe abanto baane mbabwati morembe nka. Ngasaba ribaga rituko erimo ngatebia omodosi, Gaki naye egasi kere enyinge, rora omonto ambwatere, ng'ende nkango ndamanya nki kegendererete abanto mbare kore bakare kogosa efamiri yane. Nkagenda nka, rituko erio nagenda nka, nabo ndarete, nabo abanto abwo bandoche noo nde, onde taiyo mboreti kende gose ekinto kwaniraneti, inche nabo nararete monto tacheti botuko bokong'onta, nkarara nomorembe. Maambia ginkoboka, Gosoka iga ande nakamwana kaane karia agake kamanyete koiyera nyomba, Titogosoka iga ga bono nkabwatete okoboko, ang'e omosacha oyio noateneine ase orobago iga ensemo, abwate omotenche ntarochi ntamanyeti Ibrania yaye. Nkanyora arete goaka omwana ng'a nere atete akoore omwana oyo, buna oyo buna oyo oyakwete. Ngatema go protect omwana mpaka naumiete, okoboko iga ase mbimbete, naumiete. Riria ng'umia isancheti morwaneti, Nka, mokane agakura, mokane ekero aigwe ngoitunda agakura, akang'ea kominyoki mokane bono gochia igoro. Oria ang'ea komominyoki, mokane akaminyoka agasoa mwendugu yane. Oria aigwe abanto bang'eire gocha agatama, omura oria agatama gochia mwaye mwe, achete ecompoundi yaito ime, atambogete orobago, agatama gochia mwaye. Inche nkagenda Nyagitari, nkarwarigwa, nkagenda police, nkabeka eripoti eobi nkaegwa, abasigari bagantebia nigo bono mbwate nichori ebitiri, nkarigia ebitiri nkagora eform, nkang'ea eprocess ya okonyeichoria. Ning'enderete konyeichoria, omong'ina ominto agantebia, norue egento ogokora, abanto aba iga tiga okoba omogambi namanyete amang'ana aya, bakandire ekero bare chiclaim echi babwate, omogambi natomete abagaka. baeche baikaranse, abanto aba barangerigwe omochie bwensi, omonto bw'ogopima ebibiiri eria oyokomonyara komanya achiche arigererie abanto aba batestigwe bonsi. Omokana agacha, abagaka baria bagacha, omokungu agacha, lakini abanto baria mbapieti, mochie obo bagakana mbase ogoketwa nonya omonto oyomo taiyo ochete. Bono omong'ina ominto agantebia rende norue tiga tokwane nomogambi abeke nonye nebarasa, eh, abanto aba ekere tonye torie omorembe, okoba at the end of the day omochino oyomo, omorembe negento ekiya, naki kaa moramenye orababwata naki rende mogocha komenya gochi motwa, nkaigwera mama, ngateba rende tiga ndabue nokoboko, nare konyara koirana gasi okoba naumiete okoboko. Agotebia ati, Gambue nokoboko kinganyete eripoti y'omoganda. Nabwo buna ng'endete kobwene iga, tokagenda rimo gokonya omong'ina ase amenyete, togaenda komokonya akaga egasi moka nachia komokonya amache omorakera oria buna orenge o January. Ritwagenda ororo tokabera rituko rigima twarwete nka saa moja chia maambia. Tokabera rituko rigima tokairana togoika nyomba saa moja na nusu chia amarogoba. Riria twaika nyomba, ekero twaika nyomba akarosia endagera, riria arosia endagera tokaria, inche ngatigara ekerogo igoro barabwo bagasoa nyomba na omwana, bagasoa bedroom omwana konya orosire. Basoa barabwo korara, inche bono ntegererete ning'anchete gotegerera habari, nategerera nonye na ekerambe auti namanya korara. Ki ng'enderete nde ekerogo igoro aria ntegererete akaredio iga, Nkaigwa abanto bang'aire kobuga isiko, matiritiri, Kei! Okumimba abanto ki abare isiko okoba rende ntomenyerete obwoba? Ngateba, Tingosoka. Oyogokora ebinto biaye isiko ere tiga akore. Ake ake iga, nkaigwa ribati rigoaku, Paa! Paa! korwa chinsemo chionsi, Sokango korwa igaa rero mpaka togakore pi, rero nari togokora omorero efamiri eye yaino pi. Ke, gokumia egeanto ki'abanto. Bande bare abande bagokong'onta korwa chitirisa moino, bande bare korwa motu iga iga bagogoaka amabati, lakini chisauti nabo ng'igwete esauti y'omosacha oyo oyo omwana oye asirete, ning'igwete esauti yaye, ning'igwete esauti ya omura omwabo, ning'igwete esauti ya mama omwabo, ya mokaye, abakungu babo. Nainche ngateba, Tingosoka. Mokane agachaka goaka chinduru, kagotema goaka chisimi gose onde naro oratokonye. Riria agendererete goaka chisimi, abanto baria bakang'ea gotagora bono, inche ting'iboretie bakang'ea gotagora. Bono abande bagotagora omorango o bweri, abande ki bare oyo o main, abande ki bare etirisa. Mokane akebisa. Naro mokane oebisire, abanto baria batagoire omorango oyomo obe oyesoire inse, Ngateema nkaimokia agasire karenge iga abwo goteema gweprotect, gwedefend abanto aba bono ekero omorango otagoretwe, nanyorete abanto bare isiko babwate emioro, abande chisura chitari chia kenyoro, abande bakeiga abasani baye b'ekenyoro mbarengeo. Bono ngateba naki ngokora, omonto narorire bwebisire ekero okoime. Nainche bono buna ki ngokora abanto aba iga, nkobagosa, nkobagosa omorango oyo, Abande ngotagora bare omorango oria. Ngochia korenta omorango oria, abande mbare koruga iga. Bono bakang'engera, bagaika bono buna mbwate egesira ekieng'e bakarigia omote omotambe, bakombeta. Alama nere iga iga mbono yang'eire gosira, Alama bambetete omote oyio nkanyaroka iga iga, nkanyora bono bang'engeire. Nkabagosera, nkoteba nkobagosera na egesira keria, nyore ribaga riria bagoseberekana, nyore ribaga ntame. Nkabagosa negeseri keria bakebacha, tibebacha, ngasoka esibiti. Riria ngosoka nkominyoka ani mama omwabo abamura aba, noo are ase egetate na ine ntamorochi. Namoigweti kagokwana lakini namaete ng'a noateneine amauga iga abwo, agansamia. Riria ansamia iga, nkagwa inse, abamura baria bakankera, eh bakang'ita, bakang'ita, bakang'ita emioro, mbwate chiarama, Nioro iga na chionsi naro nabekeretwe, egekuba eke bakang'ita babwate chichuma, ekibereti omogongo, amariko aya bono, bono na bleediri, nga bleedia ngaiteka amanyinga amange sana, na bleediri bono, bakang'aka baka iga ase ase ase oboibo boibo ase oroiboro rwane ase ngoiterere amache, bang'agete ngasunwa. Bono chiusi chiacha koera. Bono naitekire amanyinga aga, naitekire amanyinga, nameri koigwa esioro oria, omwana nonya are getanda akorera nyomba. Bono tinkonyara nonya inche kogenda gokonya mwana, iga abange bono abang'itire. Omosamaria omosani oyomo agacha agateba, No, monto more korigi mogotebia omobiriri, mokaye, inki mokogosera omomura oyo mokomoita egesaku eke? Oyio nari achete gonsukia korwa inse abwo, akansukia gochia rogoro. Baria bakairana, Ng'ai omokungu oyio are? Ng'ai omokungu oyio are? Bagachaka komorigia nyomba, bakamorigia nyomba, bakamorigia yaani bamorigetie mpaka mpaka mpaka mpaka ebitabu ime, bakomorigia mpaka obobogisi ime bong'a niga, akababora. Aria ase arenge ekerogo keria ime, tibagochi gotema gokeimokia nere agesugunana. Kerababora Eh, nkaigwa bagotebania, Reta epetroli eria. Baiyia epetroli eria ere, bagatebania ase ere, Reta nekebiriti. Bakareta bono ekebiriti na epetroli, inche nao nde inse aria bono naereo ebi chinguru ng'igwete tu esauti yoka. Bakareta epetroli na ekebiriti, bakang'usa ebinto, masakara ande kwansa naro batang'anerete kong'usa documents chiane chia esukuru, nachio bang'usete ng'a omonto yakwerora ng'a nomonyagitari, tiga torore bono obonyagitari obwo bwaye naki naki ng'a igo okomokonya. Bakamosa documents chiane bakamosa ebinto iga abwo chianga nini abasiara epetroli bagatokia. Timbwati nonya enguru riria omorero oria ong'ea kobwata omosani one oyomo akaminyoka agakonya omwana oria omoke korwa nyomba korwa getanda kanga noo ayierete agakonya akamwana karia akagatamigwa chisiko omorero okabwata. Mokungu erio nekerogo ime are riria omorero obwata kabisa mokungu bakarora bono bagateba onye kare nyomba iga abwo tiga ayiere oo Oria bono naria anyorete, na inche ekero narenge inse aria, inche namanyete mokana oyio ere iga ororo, na expecteti ng'a ngocha go Nyasae nkomokonya arenge atame korwa situation eyio. Lakini nabo Nyasae amokonyete riria barora omorero obwatire, toramobwate aria ase ekerogo, bakasoka bono bamanyete bakorire egasi. Riria basoka iga naria anyorete ribaga, agatama. Aria atama agateema kondigeria chipigipigi.

Ki gekobatiga kebere rimo? Bakambogori korwa abu chitigiti, bagasaba omonto etigiti oye konyora oiranikwa, bakamotebia intae togende nere oye mba akonyekorera kende. Baga bakambogori ne etigiti eyio bakang'ira level six, ngasunwa, ngasiburikerwa, nkaigwa amariogo, nkagate bakagani bang'adimia eki narenge due for admission ororo, nkorerwa ebinto binde, bagantebia yaya, nkabatebia yaya, nimbwate enyo ya nyagitari eri ngokora, nabo nkogenda oro nashughulikerwe. Bono buna ande nyagetari igaa, nyagetari nonye naro yaani bono mbwate obwoba tinko tingomanya ng'a ng'a ogotara gocha otomire, monto arabise gocha korwaria arabise yaani nkarora ng'a barantura ki bado level six iga aria, nkabataebia tiga ng'ende, omong'ina ase amenyete mbere ororo, nabo nkoba nkogenda nyagetari nashughulikerwa.

Nari ngaichori inga follow up, bono nabikirete igo Nyasaye togotigena. Ase amayengo orogochwani mora monchero oyo nere mogaka one, enka ere iga ari gomba. Bono obwe amang'ana y'oboremo aba bagoteba ng'a eti ntwabiririo nabiririe omwana obo aba ebitina bi'oborimo ba baga bansete. Ekiagera bono bakareta bagateba nomwana nabeire ere, omwana oyio nachete agasira. Ekero omwana oyio asira bagansa konya gontishera, bagacha ndaire mo abanto ba nigo abanto bakonya gotacha. Egekera rituko erimo yarenge esabato, ngo nkai gosasa baya botuko abanto bagokong'onto emo emorango chinsa chidirisha, engakura. Riria nakura abanto aba abagekana bagatama gochia ase emisimi, ekebatama bakagenda. Egeka tarehe twenty nine, Omong'ina omonto agatorangeria, tokagenda iga aria aase amenyete. Titwagenda ororo saa moja ya ekemambia, tokaba ereo mpaka saa moja na nusu, tokairana nyomba, nkarosia endagera tokaria, togasoa nyomba. Nkamotebia togende tore ahanto, yaya, tiga ndategerere inche amatangaso ya saa tatu, ntegerere na ekerambauti magokora ki? Magocha tore aria. Nkamanya koigwa na abanto bagotacha. Ngachia komorangeria ekero nere nategererete abanto abwo, bagwansa gokong'onta bakoruta amagena bagoteba, soka na mokao korwa nyomba iga abwe, rero twabakoorire. Ngatema goaka chisemi, bagenda tari gokwana, chisemi chiria nchitokonyeti. Omogambi nachete agaaka esi, agateba, Yaya, tobo mogwenerete aba intwe babatebi na ababi amo na abarogi more mwa mokoboibiriri more, torigiiee enchera omonyagitari oria ache, toba tomo mocheki gu inwe aye na barabwo. Barabwo bakaanga gocha, lakini inche no narenge abwo omogambi no arenge, bakaanga barabwo gocha, bono amang'ana ayio agakora ki? Omogambi agateba, Yaya bono, naende amang'ana ayio tinkora ki? Tinyaigwa. Inwe mwangire gocha. Lakini barabwo mbacheti gotiga amang'ana aye. Gocha bakaritoka erio bagacha, bagatagora enyomba. Ogakoerana ng'a omwene nere mbuya mono, nankonyete, nere ogerete gwansa inde moyo. Okoba okobarwani bari koria ng'eti gotema nabo akoba gosa, nkagera nainche nkanyara koebisa nyaro y'ekerogo. Kinebisa ororo ogaria, nkanya gosaba Nyasaye gaki tokonye inkonye, iga iga tinya kende tinyara gokwa. Nyasae nabo ankonyete, nkebisa are ekerogo bagateema, bakamosokia isiko, bakamoita. Lakini inche are ekerogo noende konya gosaba, esiminga eka nkarimi ngata yaye ekoba onye ime omonto gakong'akera nkoigwa are, nkanyerimia. Omwana oyo omoke omwana oyo omoke noyo arenge ere borere, inche kindare. Bono bagateba yaye obeire oyio, obeire ekemoni, obeire omorogi, obe obeire egesugusama. Eba aye onsi bakambaka, lakini iga aria nongerete konyesaba Omonene one, nkonye. Egaika ba omo omosi omosike oyo nachete nabanto baye, agoteba, yaya enka ya Betero oria eria ere, ba nimbaigwete kera omonto omonwa, oyonyagete oyonyagete, lakini abande bare ontarenge koigwa, baria achete nabarabwe. Bakareta epetroli, bagasiara, bagatongi omwana oyio noare nyomba, omwana ogocha korangeria mama, mama, tata. Lakini omosamaria omuya agacha, agasoa nyomba na omosani oitare, akarusia omwana oria omorero konya bwokire, nabo omoigwete buna agosoa, akarusia omwana oria agasoka, agateba togende, obe ekemoni, obe obe richiini, obe egesusa ama kebisete nyomba, tiga ayiere nyomba abwo. Ribagenda omorango oyo o main ekaba ribaao nkaba nkarenge ogaka nkemigereria aria ngatama gochia ase emesimi nkagenda mpaka matongo, ki naika matongo ngakera mama esimi nkamotebia yaya inche na na mpenyekire naye narure nyomba aria, nu nere nuru nere nomogaka one nuru nere ntaramanya naki akorete ki, naki are. Bono aganta titobwati banto be chipigipigi, ngansa goakera abanto be chipigipigi baria mbwate chinamba chiabo, gokora ki? Komo komosave gose nimokonye aike nyagitari. Baika bat baikire nabantebi yaya twakanire, twatebia epigipigi yaito mache neyende gochia aria ngosamba bare. Lakini ngo omosamaria omuya, chicousin chiaito, barabwo bagacha, agateba yaya, aye aye genda, konya kogenda, tiga togende nepigipigi eye,

bagokwana batebie mpaka omogambi mbachete bakamoeresa ng'a eti omotureti oye tatete omogambi, mobwate mobwate abamorari iga iga, ntobwati morembe, ntobwati nonye ase tokorara, okwenda echirani yagoteba ki rero rara, mambia yande kwanyora asete yokorara, bono nobweani bwaito togosaba tonyare konyora. eserekari enyare gotokonya tonyore obweani bwaito.
Nare gosaba, tware gosaba abarai, abanto bomoyo omuya onde bwo- bwogwancha, omoyo bwogwancha, kera omonto, egavana yaito Simba Arati, ewomen rep yaito Doris Donya, osenator oito Onyonka, omo- em- omobunge oito Kibagendi, omwe mca oito Cosmas Oyagi. Ngaakia nabarai bande bonsi, nkamoranche. Bono buna bono onde inde nyagitari iga, ning'isa kobwena korwa iga aa timbwati ase ndagende. Timanyeti, timbwati inka, timbwati nyomba, timbwati kende, yaani kende. Nkamoranche, oria oranche gotokonya, tonyore nonya nase tokobeera, okoba twaberire amairi mono, mokungu abana, omwana nare ororo, omwana nare ororo, ogosinywa korara nomwana bwomonto. Ngaki nkamoranche.